Bila ew bi xwe van zeviya biçînin û bacê jî bidene desthilatê. Ev e geleka baş e. Eger hûs abîtin bende jî dê bine xwedan zevî. Belê e. Xwezî min deng û baset Kenanê gulê ban. Nuke û gel hişke saliyê çi diken? Xwezî nuke babi min li vêrê bo, birayet min jî li vêrê banda bi xwe puzzle vêrê bi xwe dan kiriba û serva zeviya çandin kiriba. Eger serûberê Nîlê Meziniyê hosa bîn, banûke Kenan çi serûber daye?

Silav ser karwaniyê di Babilo serkêşê tu a. Ew ew gen mê henêş kî veyna ye. Silav ser we hemiya bin. Ji Misrê. Hîn jî herin. û hîn dest xalî ji wêrê nazivrin ev ve. Gelek rek ma ev gehîne Misrê. Rêka we da burcê di zêrevaniyê teng. Çi rêka wisa nemaye herin. Spas ya we dikin. Xwedê li gel hev e. Xêr hatin. Dê lezî bike. Tu evê rêka may birî. Ha. Heta nu keyî ji di pirê ve nepatin. Vêca çi çê bû e.

Ez gelek car ez şiyam xwe ji sermayê qurtar bikim. Xwe ber jî ji esmana bihêne xarê. Ez dê her çim. Nûke neçe. Xwe bigire da serma bê de xarê dê pêk veçîn. Ew çi rîniştinek mal da tête hijmartin evînî? Eve bû demekê dirêj e tu li bin wî peykerî tirînye xarê û tu alhîviya wî. Çi gihiştiye te? Yûsif hat? Baş e ma tu ji vê çaverêbûnê bêzar nebûy? Erê baş e hin bût min agehin. Ez şevê neşêm çavê di xwe bidan me serek ji umêdê dît navê. Her ji ber wê umêdê ez bi dehiya li ber wî peykerî dirîn me xarê li hêviya dît navê. Çavarê bûn bû Yusufî hemî jiyana min e. Ez çi dema bi hîvî nabim û di her çavarê Yusufî bim. Yusuf, min çi jênevê ji bilîl bendê bimînim. Ev ca hindê şinî şêrrêkê li min girin. Xwe em gel te nahêne tu erde xatîn. Tu kî ve çi wê vehera? Tu çi cara ji xwe venabî? Tu ya dîn bû. Eger te bi jiyana xwe nexweş bikey, madê bû çi em jiyana xwe nexweş keyn? Dê da biçîn. Ez neşim xwe li ber vê serma hin de dijwar bigirim. Çi mifa dil û vaniya me de nîne bo wê. Dê da Bêre bila biçîn. biçîn.

Eger ew nehat dê çim. Do biçîn. Hewe xêr e. Ma em ne rêket bûyn hewe şûlek min nebît. Me gelek hewl dan. Belê pa em neşiyay. Em gelekî di fêrî te bûyn. Eve xwe ji biçîka tî were em kesê naniya sînjbîlî te xatîn. Û em ê di kûçika te da mezin bûyn. Û em ji çi cihê dî nakevîn? Destaş min berden. Hewa xweşiya min jî ka têk day. Demê ez gel hewe da esyab tinê me. Her dem li her cihekî Yûsif yê gel min. Wî demê hindhên ew ji def min çît. Erê ev e evîneke arezûmendane ye yan ew ê canê wî zersîfî divêt. Ev e tu çi dibêjî? Ma ji kî ve hin hêrsma ye tu leşê Zileyxayê heta li xweşiyê tu leşê xwe bigerîtin? Roj bo rojê evînê Özer TV dilê wê de master lê dihêt. Ez hespê dikem ez heş Zuleyxayê dikem û ez heş Evînayê jî dikem. Vê li destpêkê hîn nav û nîşan di xwe binivêsin. Em deh birayî ne. Ez lawî me. Şem'ûn, Yehûda, Cad, Dan, Zebûlu, Yesakir, Eşîr, Neftalî, Rûbîn, em kurê Ye'qûbî ne xelkê Ken'anê. Hîn her deh bira têk in, vêca ji ber çi hîn hatine tîbe? Û ma xelk tê de bêrê çi? Em jî wekî hemî ye. Û bêdeng ew e çi peywendî bi xelkê dî venîne? Baştir e bersiva pisyara min bidey.

Pav gengeşa Tutiyê ya çi ye? Eger hîn gerîmî xwe nefiroşin pa çiya hîn xelkî têşînin? Eve ya Seyed Misrê ne. Eger dilê hewe nebî zivrin eve em xwe dinka germî nadeyne hewe. Xwe bê tengeşem hûn. Daxwaza lêborîne ji te dikem. Eger ev yasa ji hemî kesî bigirît em jî dirazîne. Bêje min û ke em çi bikên. Nav û nîşanê xwe bi diristî ser vî barparî binivîsin. Em dibeyne def rêzdarî û zar sîvî û ew di biryarê ser der û hîn şên vê rê bimînin ta ku ez bersivek ji def rêzdarî bûe bînim. Baş e serçava. Dê fermanê te hemiya bi cih înîn. Baş e em bo şarî hatîne yan wergirtina genimî. Bu çi her cihê hîn çinit kene şer. Ey pêxemberê Xwedê! Berpirsê derwaza Şamê dê namekê gehînte te. Te vê tim tu bibînî? Ûm, bijî bila bê te jûr. Silav bo paya bilind Rêzdar Yuzar Sîvî. Silavê Xwedê li ser te jî bin. Umm, tu tişê bîje min, deng û basê dinî çi ne? Ji mara wan kesên biyanî, ew ê di hefteya borî hatine di bajêrê Tîbe de, rêka dergehê Şamê sê sed û nod kes bûn. Û her zalamek demê ji bajêrî derket, gînîkekî germî li gel xwe dibir. Ew hîtî bûn û qabilî bûn û xaptî bûn. Û her wisa hindekiş wan a jî xelkê Şamê bûn. û ez bêjim min çi tiştê wisa giring nema ez bi te bêjim. Ev rike deh bira hatin. Deh birayet êk bûn, xelkê Keneanê bûn viya bênet Misirê de û me nehêlaya bêne jûr ve heta hîn biryarê dide. Keneanî û deh bira? Te pisyara navê te wan nekirin? Belê hêjayê min. A ev e navê te wat vêrê dadnivêsîne. Ev kesên henê kurên İsraîlî ne? Erê. Çiçê bûye ey pêxemberê Xwedê. Tiştekê nexweş rîdaye?

Boçî tu çi nabêjî? Û dîmayekî xwedê wisa hez kir ku birayek min bihêne Misrê. Ew yê tewtên da ku ew sûza xwe daye min doya min bi çav bibînim. Piştî vî demî dirêj. Xwedê wisa hez kiribû ku heta ev rûke min negihîne yek. Tenê min da xwezeka ji te hey. Bila kesek nazanêt ku ev mirov e birayet min in. Xwedaya min supasiya te dikim. Başiyê te digel min çend gelek in. Fermo hêjayê min. Kîrêne. Avene. Hîn xelkê Kenanê ne? Belê. Em hemî xelkê Kenanê ne. Ez ê dibînim hînjdeh kesa pitir in. Kan in ew her deh birayê di Ken'anî? Ev em deh birayî ne û ewê di gel me jî Ken'anî ne. Ez ji layê serwerê Misrê ve ye hatîme dev hewa. Eger hat û nexweşiyek geheştibîte hewa yan jî hîn gîro bibin ez daxwaza lêborînê dikem ser vê çendê. Hîn her deh kes çên bêne di bajêrê tîbe de. Ez jî hatîme raspardin da ku hewa bime kûşka serwerê Misrê. Û ew Ken'aniyê di gel me dê çi ken? Ew hemî şên çin genîmî bi xwe werbigirin. Belê hîn di gel min werin. Bu çend deh kes tinê? Ez vê çendê nizanim. Hîn şên pirsyara serwerê Misirê bikin. Dê fermûn di gel min werin. Hîn di kî ve çin?